Shwmae a chroeso i'r Ysgol Ddigidol. Yn y wers fideo yma, i ni mynd i fod yn creu logo ar gyfer ap Cestyll Cymru. Y wers yma yw'r gyntaf allan o becyn creu ap Cestyll Cymru, sy'n rhan o'r e-Academi gan yr Ysgol Ddigidol. Nawr os hoffech chi ddilyn gweddill y gwersi, yna allwch chi ymuno â'r e-Academi wrth ddilyn y ddolen sydd ar waelod y sgrin nawr a chreu tanysgrifiad blwyddyn ar gyfer eich ysgol gyfan chi. Nawr, os nag ych chi moyn tanysgrifo i'r Academi, popeth yn iawn, mae'r wers yma'n iawn i ddilyn ar ei phen ei hun. Felly, bant â ni! Shwmae a chroeso i chi gyd i wers gyntaf pecyn Creu Ap Cestyll Cymru. Nawr, yn yr pecyn gwersi yma, 'y ni'n mynd i fod yn creu ap Ffôn symudol yn rhoi gwybodaeth ar y cestyll yn eich ardal leol chi. Nawr ar gyfer yr ap yma, bydd angen i ni gael logo i fynd ar y dudalen flaen a fydd hefyd y gweithio fel botwm i fynd yn ôl i'r brif ddewislen ble bynnag arall i chi yn yr ap. Felly, yn y wers yma i ni'n mynd i fod yn defnyddio Adobe Express trwy Hwb er mwyn creu logo ar gyfer eich ap chi. Iawn te, dewch i ni gael clatro bant! Dwi wedi mewngofnodi i Hwb a dyma fi ar dudalen cartref Adobe Express. Nawr, dwi eisiau creu delwedd sgwâr ar gyfer y logo. Felly, draw yr ochr chwith, dwi'n mynd i glicio ar yr eicon adio, eicon plus, a fan hyn, dwi'n mynd i ddewis graffeg maint personol. Clicio ar hwnna. Ar dudalen nesaf sy'n ymddangos, dwi'n mynd i glicio ar y meintiau poblogaidd ar yr ochr chwith, dewis sgwâr, yr opsiwn cyntaf yna, a wedyn clicio ar y botwm nesaf. A dyma ni'n cyrraedd tudalen olygu Adobe Express. Iawn, nawr, y peth cyntaf i ni moyn wneud fan hyn yw rhoi'r testyn i fewn. sef Cestyll Cymru. Felly, draw ar yr ochr chwith, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Testun, ac yna dewiswch Ychwanegwch eich testun. Iawn, dwi'n moyn ysgrifen mewn siap cylch, felly dwi'n mynd i wneud just y gair cestyll yn gynta, mewn fan hyn, cestyll. Ac yna, lawr fan hyn, dwi'n mynd i ddewis y gosodiad. Nawr, allen ni ysgrifennu cestyll Cymru a mynd am osodiad crwn, ond yna byddai'r gair Cymru wyneb i waered. Felly, dwi'n mynd i wneud y cestyll gyda'r gosodiad crwn yma, a wedyn Cymru ar wahân gyda'r gosodiad yna. Ond, mae croeso i chi arbrofi gyda yr crwn llawn, neu wrth gwrs unrhyw un o'r siopau eraill. Felly, dwi'n mynd am yr un canol yma nawr, a dwi'n mynd i feintio hwn fel bod ni bron a bod yn llenwi lled y dudalen. Ac yna, dwi'n neud yn siŵr bod y testun yma yng nghanol dudalen. Chi'n gweld y linell doredig pink yna? Mae hwnna'n dangos i fi bod hwnna yn y canol. Iawn, nesaf te, i fi yn mynd i osod lliw y testyn. Nawr, dwi'n moyn fe fod yn ddi, dwi'n meddwl bod e'n ddi yn barod, ond i wirio, dwi'n mynd i lusgo y smotyn yma i cornel gweilod spectrwm lliw, felly mae hwnna'n ddi. Ac yna, dwi'n moyn i'r cysgod fod yn felyn. Nawr, melyn a di, wrth gwrs, yw lliwiau Dewi Sant, felly oherwydd mae Cestyll Cymru yw hwn, mae melyn a di ynghyd â coch, gwyn a gwyrdd wrth gwrs, yn liwiau 'yn ni'n meddwl amdanyn nhw pan 'yn ni'n meddwl am Gymru. Iawn, i fi hefyd yn mynd i ychwanegu amlinell, felly dwi'n mynd i dicio amlinell fan hyn. Nawr, am nawr, dwi'n mynd i osod hwnna i union yr un lliw a'r cysgod. Dwi'n hoffi'r effaith yna bod yr amlinell a'r cysgod yn un, ond wrth gwrs, mae croeso i chi i ddewis, os chi moyn, falle coch, lliw Cymru, fan hyn, A chi'n gweld wedyn bod yr amlinell a'r cysgod yn wahanol. Lle ni'n fynd i fod yn wyrdd, neu hyd yn oed yn wyn. Mae'n edrych wedyn fel bod bwlch rhwng y, y testyn a'r cysgod. Fel ddwedais i ar gyfer hwn, dwi'n mynd i ddefnyddio y melin yma eto. Nawr allwch chi hefyd arbrofi gyda thrwch yr amlinell. Dyna ni, chi'n gweld mae'r amlinell nawr yn fwy trwchus. Dwi'n eitha hoffi hwnna hefyd. Iawn, y ffont i hun te. Nawr, allwch chi wrth gwrs glicio fan hyn a chwilio drwy'r ffontiau, ond dwi'n hoffi y peth newydd yma wrth sgrolio lawr ar y panel ochr dde, yr argymhellion ffont mae Adobe yn rhoi i ni. Nawr, allwch chi glicio ar rhain, wrth gwrs, a fydd e'n newid y ffont i ni'n gweld fyna. Allwch chi glicio ar archwilio mwy, Nawr dwi moyn rhywbeth sydd yn edrych ychydig yn hen ffasiwn felly. Rhywbeth sy'n edrych fel sgrifen o'r oesoedd canol. O, mae hwnna efallai yn un. Nawr rhywbeth arall dwi'n hoffi am yr awgrymiadau ffont newydd yma yw'r botwm yma. Nawr, os ych chi'n hoffi y ffont yma, er enghraifft, allwch chi glicio fan hyn, a bydd e'n dangos mwy o ffontiau sy'n debyg i'r ffont yna. Nawr, chi'n gweld, dylen ni fod yn gweld mwy o ffontiau sy'n edrych yn hen ffasiwn, fel rhywbeth o'r oesoedd canol. Nhw'n hoffi'r siap y ty yna. Iawn, dwi'n mynd i fynd am hwnna. Nawr, unwaith ydych chi'n weddol hapus gyda testyn y gair cyntaf, nawr falle bod chi wedi gwneud cestyll Cymru yn un fan hyn, a does dim rhaid i chi ddilyn y cam nesaf i fi wneud. Ond nawr, dwi moyn y gair Cymru, wrth gwrs, ar y gwaelod. Felly, i wneud hynny, dwi ddim yn mynd i ddechrau o'r dechrau, dwi'n mynd i ddyblygu y testun yma. Felly, dwi'n mynd i glicio fan hyn ar dyblygu. A nawr mae dda fi cestyll cestyll. Na i wneud siŵr bod nhw wedi leino lan dy gilydd. A i fi yn mynd i newid nawr yr gosodiad i'r hanner cilch ben i weired. Dyna ni. Cestyll, cestyll. A nawr i fi mynd i newid y testyn yma o cestyll i Cymru. Dyna ni. Mae'n neud e fel na meddwl bo fi yn arbed amser yn ail osod y ffont a'r amlinell a'r cysgod achos unwaith fi'n hapus gyda fe ar y testun sydd ar y top allai ddefnyddio yr botwm dyblygu er mwyn cael yr un effaith ar y gwaelod. Nawr te, beth i ni'n mynd i roi yng nghanol y cylch yma te a fel cefndir? Wel, Yn y canol, gan mai Cestyll Cymru ni'n neud fan hyn, bydde Drai Goch yn synhwyrol i fi, neu allech chi fynd am ryw fath o ddyluniad Celtaidd efalle. Dych chi'n yn cael edrych am hwnna'n gynta. Draw'r ochr chwith fan hyn, allwch chi glicio ar siapiau. Ac yna, fan hyn, beth am chwilio am y gair Saesneg Celtic? A mae nifer o ddyluniadau Celtaidd fan hyn allech chi ddefnyddio fel canolbwynt i'ch logo chi. Fi'n siŵr i chi wedi gweld tipyn o'r math yma o ddyluniad Celtaidd. Hwna'n sicr yn rhywbeth sy'n hala ni i feddwl am Gymru. Ac wrth gwrs bydde angen newid hwnna i fod yn liw mwy addas i Gymru. Felly, mae croeso i chi chwilio drwyddo fyna. Mae dylniadau Celtaidd, croesau Celtaidd, llawer o ddelweddau fyna sydd yn berthnasol i Gymru. Neu wrth gwrs, allwch chi fod yn fwy traddodiadol, felly tyma bach yn fwy amlwg, fel i fi mynd i wneud nawr, a chwilio am, o bydeis, dwi ddim eisiau hwnna, a chwilio am drai goch. Felly dwi'n chwilio am y gair Saesneg dragon, a fan hyn, wrth gwrs, gewch chi, gallech chi ddewis pen y ddraig. Um, Mae'r dyluniadau yma'n ddiddorol mewn rhyw siap crwn yn barod. Uh, hwn. Felly, chwiliwch drwyddo nhw, ond dwi'n mynd i fynd am y ddraig draddodiadol i ni'n gweld ar faner Cymru. Ond fi'n siŵr felly bydd chi'n moyn dewis rhywbeth Tŷ bach mwy gwreiddiol na beth i fi 'di neud fan hyn. Ond, chi'n gwbod, beth sy'n fwy cŵl na Ddraig Goch Cymru, on'd yfe? Iawn, nawr, mae'r ddraig yn las ar y foment, felly dewch i ni newid hwnna. Felly, dwi'n mynd i glicio lawr fan hyn ble mae'n dweud yn mwy. A dyma ni'r paletau lliwiau a chwilio am liw coch. Hyfryd, dyna ni. Nawr te, ar gyfer y gwyrdd, y maner Cymru, dw i'n mynd i ddefnyddio cestyll. Nawr, gewch chi weld beth fi'n meddwl nawr. Dwi'n mynd i chwilio yn y siapiau, unwaith eto, am castle. Iawn. A fan hyn, dwi'n mynd i ddefnyddio eiconau cestyll, er enghraifft hwn falle. Ychwanegu hwnna mewn. Nawr, dwi'n mynd i roi nhw'n y blaen i ddechrau. Fel bod fi'n gweld beth i fi wneud, a wedyn dwi'n mynd i wthio nhw i gyd yn ôl i'r cefn. A beth fi moyn wneud yw fframio'r ddraig gyda'r cestyll yma. Os i chi wedi dewis uh, dyluniad Celtaidd, i chi moyn fframio'ch dyluniad Celtaidd gyda y tyrre yma. Nawr chi'n gweld beth fi'n gwneud, dwi'n yn ychwanegu rhagor o dyrre, felly bod dim angen y trydydd un yna. Mae hwnna'n gweithio. A hwn draw fan hyn. Chydig yn is, falle. Hoffi fel mae Cestyll Cymru. Does dim llinell syth yn gros y top pan ni'n edrych ar waliau Cestyll Cymru. Mae popeth tym bach ar hap. Hyfryd. Nawr, i gau'r bwlch na'r y gweilod, dwi'n mynd i ddefnyddio petrial arferol. Na i gau... Wpa days. Na i fynd yn ôl i'r siopau. Cael gwared o'r chwiliad yma ar gyfer castell a clicio ar siap y petrial. A fan hyn nawr, dwi'n mynd i, yn syml iawn, ailfeintio'r petrial i greu rhyw fath o lawr a llenwi gwaelod y dyluniad. Iawn, nawr te, mae eisiau i fi i ailywio rai nawr yn wyrdd, gwyrdd baner Cymru wrth gwrs. Felly, na i glicio ar y cyntaf, mynd i mwy, lawr y fi, a dwi'n meddwl mae'r gwyrdd yma yw'r agosau. Nawr, unwaith fi wedi wneud na unwaith, Pan fi'n clicio ar rhain, chi'n gweld mae'r gwyrdd na i fi newydd ddefnyddio yn dangos yn y palet personol, lle mae llawer cynt i ail liwio siapau eraill. Iawn. Nawr i fi moyn gwthio reina yn ôl. Nawr, allech chi wthio reina yn ôl, neu allwch chi dynnu y testyn ar ddraig i'r blaen. Felly, na i wneud hynny fi'n credu. Mae llai o bethau i symud. Felly, na i glicio ar y ddraig. A chi'n gweld lawr fan hyn, dyma'r stac heinau. Alla lusgo'r ddraig i'r top. A mae beth bynnag sydd ar y top sydd yn y blaen o'r llun. A wedyn dwi'n mynd i glicio ar y testyn cestyll, llusgo i'r blaen. A wedyn yn olaf, testyn Cymru, llusgo i'r blaen. Dyna ni. Iawn. Dwi'n mynd i lenwi'r bwlch bach yma fan hyn. A felly bod chi wedi dewis castell gyda ffenestri gwag ynddo fe. Felly, meddyliwch nawr os mae'n mynd i wneud eich dyluniad chi edrych yn fwy taclus i lenwi bylchau. Felly, fi'n mynd i lenwi'r bwlch bach gwyn yma fan hyn, dwi'n meddwl. I wneud hynny, dwi'n mynd i glicio ar y petrial mawr gwyrdd a dyblygu. A dyna ni, dyma'r ail betriol. Byrch y ffaen ni. A dwi'n mynd i ail feintio hwnna. Dyna ni. Nawr mae llawer i fawr yn dweud, ond dim ots, unwaith mae bant o'r dudalen, does dim gwaniaeth. Iawn, dyna ni. Dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn well wedi llenwi'r bwlch 'na. Iawn, nawr, yn olaf i fi moyn gosod cefndir sy'n mynd i edrych ychydig fel awyr las. Ond dwi moyn i hwn fod yn ysgafn ysgafn, ddim yn rhy amlwg. Dwi hefyd falle moyn gwead fel cerrig y cestyll. Felly draw'r ochr chwith dwi'n mynd i glicio ar y botwm cefndiroedd. Ac yna dwi'n mynd i chwilio mewn mynd hyn am stone. Carreg. Iawn, a nawr te, dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Nawr, chi falle meddwl, waw, mae hwnna'n mynd i fod yn gefndir tywyll. A mae e, ond pyrwch y ffoen i achos ni'n mynd i ddefnyddio hidlydd ar hwn wedyn. Felly dwi'n clicio ar y cefndir Carreg. Iawn. Nawr ar hyn o bryd dyw hwnna ddim yn addas ydw e. Ond na i glicio ar hwnna nawr a dwi'n mynd i ychwanegu hidlydd deiliw. Dyma'r hidlyddion. Troi'r hidlyddion ymlaen. Iawn, nawr chi'n gweld mae wedi gosod effaith deiliw fan hyn. ar y cefnder. Nawr, beth i fi moyn wneud yw cyfnewid y lliwiau yma. Felly dwi'n mynd i newid y lliw glas tywyll na i fod yn wyn. Felly dwi'n mynd i lusgo mewn yn hyn. Dewis y gwyn. Ac yna yr lliw gwyrdd golau yma, neu gwyrdd liw golau yma, dwi'n mynd i newid i fod yn liw glas yr awyr, rhywbeth tebyg i hyn. Felly, allwch chi ddefnyddio, wrth gwrs, yr enfys fan hyn, ac yna dewis lliw tu fewn. Neu allwch chi fy mewn i mwy a dewis un o'r lliwiau o'r palet. Iawn, nawr os ych chi moyn newid pethau chydig yn fwy, Beth allwch chi'n ei wedyn yw sgrolio lawr i'r gwelliannau sydd o dan yr hydlyddion. Nawr, dwi'n mynd i guddio'r hydlyddion, dwi ddim yn moyn troi fe bant, dwi'n mynd i glicio ar y chevron yma i guddio'r hydlyddion, a agor y gwelliannau. A nawr, wrth newid y disgleirdeb, chi'n gweld bod fi'n gallu dod â mwy o liw neu llai o liw i fewn. Felly dwi'n moyn nhw'n ysgafn iawn iawn, felly Dwi'n dod lawr ar togl y disgleirdeb yma. Cewch chi hefyd newid y cyferbyniad os chi eisiau. Wel, mae hwnna'n cael effaith. Dod lawr ar togl y disgleirdeb. Dyna ni. Fel bod yr cefnder yna yn ysgafn, ysgafn iawn. Iawn, dwi'n hoff iawn o hwnna. Felly dwi'n mynd i arbed hwn nawr fel logo Cestyll Cymru 1. Ac yn y wers nesa, be fydda i'n neud yw dangos i chi fel i ni yn mynd â'r logo yna, a'i droi fe i fewn i logo crwn, sydd hefyd â banner ar y gweilod. Felly, wela i chi yn y fideo nesa. Gobeitho'ch bod chi wedi mwynhau y wers gyntaf yma fel sampl o becyn creu ap Cestyll Cymru, sy'n ran o'r Academi. Os hoffech chi gario mlaen gyda'r weithgaredd, Beth am danysgrifo i'ch ysgol gyfan? Ewch i'r wefan sy'n ymddangos ar wilod y sgrin nawr am ragor o wybodaeth. Tan hynny, hwyl am y tro!